Җәдитчелек инде ул безнең 19 гасырда пәйда була. Аның беренче безнең җәдит э, э, Курсави. Курсави 1804 елда ул э, инде үз китабын яза, менә ул нигездә ята. Ул элекке элекке бит кадимчылар алар кадимчылар теге кадимчылар дигәндә инде ул бухарада укып кайткан имамлар менә алар бухарада укыган менә шул чын ислам дип аны монда кайтаралар исламны бездә татарда ул әз генә үзенчә була үзебезнең мираслар ул бик гарәп я азия исламына бик туры килеп бетми мәсәлән Э, татарда э, ана я гомумән хатын кыз сыймә бик биек дәрәҗәдә гарәпләрдә ул э, ну дия кебек инде менә шул дәрәҗәдә кырганда да шулай бара ул име алар бик кимсетәләр хатын кызны а татарда киресенчә бик хөрмәт итәләр инде безгә безнең өчен бит ана ул изге Изге ана, имә, гарәпләрдә бүтәнчә. Шуңар Бухарадан кайткан э, имамлар, алар инде менә кадимчылар дип атыйбыз. Алар инде менә шундагы исламны иретәләр, нитәләр мәдрәсәләрдә бик көчле була. Ләкин алар куллана таклит дигән сүз белән. Инде менә синең кемдер абруй укытучы бар икән, син аңар ышанырга тиеш. Фәкать аңар гына Үзең уйларга тиеш түгел, бу инде рөхсәт ителми. Шуңар Курсави инде моны кире кага, әйтә, хәр һәрбер чын мөселман ул укымышлы булырга тиеш һәм үзе Коръәнне укып, үзе уйларга тиеш. Шуңар инде бу иҗтихад дигән нәрсә. Имә менә теге син иркен үзең уйлыйсың, э, үзең теге э, ниндидер мәсьәләләр туа икән, Коръәнне укып үзең чишәсең. Бу әлбәттә э, бүтәнчә бора бөтен фикерне. Ул бәйле менә бездә Татарда, гомумән Рәсәйдә капитализм бик каты кереп китә дә, халык урта гасырдан китә бара, яңа гасырга күчә башлый. Шунда инде менә бу җәдидләр, болар реформаторлар дигән сүз. Имә, алар беренчедән дингә карашны үзгәртә, икенчедән бүтәнчә мәктәпләрне кора. Мәдрәсәне мәдрәсәгә түли эшмәкәрләр, аларга кирәк була менә инде яшь буын, ул теге сөйли сөйли белә торган гына түгел, ә эшли белә торган, аңар укыталар, мәсәлән, география, бухгалтерия, теге икътисад, экономика, менә шундый теге эшкә яраклы шәкертләрне укыта башлыйлар. Менә бу Менә җәдидчелек инде менә шул бөтен мәктәпне үзгәртү дигән сүз. Ләкин шул ук вакытта бу анда экономика да үзгәрә, анда үзгәрә фикер дә, анда инде мәгариф тә бөтенесе үзгәреп бара. Шуңар бу гомумән менә алсак, бөтен бүгенге безнең мәдәният татарның ул чыккан шул җәдидчелектән. Ә ул инде кире кага кадимчыларны, тегеләр инде иске фикердә тора торган, инде теге алга барышны аңар каршы, теге прогресска каршы, менә шундыйрак инде. Ана уксаң, Тукайдамы, я бүтәннәрдәме, анда инде тәнкыйть бара. Болар инде Безне урта гасырга кире тарталар дип. Шуңар анда бүтән фикерләр дә күп. Аның ул андагы безнең галимнәр бик күп Курсавидан соң Мәрҗани килә. Ул безнең тарихны, фәнни тарихны инде ачып җибәрә. Аннан соң бик кызык, Утыз Имәни дә, Зия Камали, иң бик анда инде Муса Бигиев. Егерменче гасырда ислам дөньясында андый галим булмады. Э, бүген дә юк. Дөресен әйтергә кирәк, Муса Бигиев кебек андый бүген дә күренми. Ул инде ул, ул әйтә былай, һәр кемнең үз юлы Аллага имә, Худайга. Һәм әле бүтән динләрне дә ул әйтә, алар да хаклы ди. Аларның үз юлы, безнең Алла бер, ләкин юллар төрле була, дип. Шуңар менә без бүгенге көндә әйтәбез бит, толерантность, теге менә ачык, татар халкы гомумән бүтән мәдәнияткә бик ачык. Ул теге белем, белем, белем эзләп, бүтән халыклардан Европага караш бик ныгая. Анда бит әле җәдидләр әйтә алга, Европага дип, менә шундыйрак. Гомумән, безнең тормыш үзгәрә башлый, менә инде без милләткә әвереләбез менә шул җәдидләр тәэсире белән. Аларның кайберләре бик радикал иде, менә шундыйрак, әмма теге инде бөтенесе мөмкин, бик, ну, тәнкыйтьчеләр алар күбесе укыган гарәп илләрендә. Анда өйрәнгәннәр дә, шунда гына укыган һәм алар әйтә, менә иң дөрес ислам инде шунда гарәпләрдә име ләкин без бүгенге көндә күрәбез нинди хәлдә ул гарәпләр име шул дөрес э, дөрес ислам белән аны бит э, без э, шул, шул ягында аңларга тиеш анан бүгенге көндә менә имамларны алсак без аның 54 проценты Урта белем белеме дә юк. Ул ул ул Муса Бигиевне аңламый. Аның өчен яхшы гына бөтен мирасны белергә тиеш. Бөтен исламның мирасын, аның 10-12 гасырдагы галимнәрнең фикерен белергә кирәк. Ибн Араби, Суман аль-Газали, бүгенге имамлар өчен бу инде таныш түгел. Шуңа алар җәдидчелекне дә алар турыдан-туры әйтә, без Муса Бигиевны аңлый алмыйбыз ди. Авыррак. Аның өчен инде укырга кирәк, укымышлы булырга кирәк. Ә безнең бит җәдидләр алар университетлар бетергән, имә әле дөньяви университетлар.